Pawih u le, tunah hianin spin mop chungchang sawi fiahna review kan lo nei dawn a, tun a mi veilam a mi bucket leh a stiang a hi kan hman lai a ni a, ding lam a mi hi hmana Vishal a kan lei che ta a ni. Hengah hian spin mop chungchang kan han sawi fiah duhna ah hianin spin mop ah hianin hriat thiam lo tam tak kan nei a, a veilam a mi kan supply ang chi hi hmuh theih chuan stainless steel frame hlang vek a ni, anmah ni hi maw hetah a tluan thleng hianin stainless steel frame hlang vek an ni a, ding lam a mi hi a chung lampang hi plastic a tam em em a ni tih ang hi chu kan hmu tha ngang. Tichuanin heti hian kan sawi anga a tianga hi vei lama mi hi an thira hi a khauh tha a, a chang tha a, ding lama mi hi an thira hi pan deuh hleka nem a tin a chung lam plastic a nih vang khianin hetia han nawr leh han nawh sawk sawk a hi ih a dawl lo a, hau tak a. Tin, a tawi zawk bawk a, chuvang chuan ding chunga hahdam taka han nawh hi theih loh a, han kun deuh hi ngai a, kawng a kham duh em em mai ni. Chu chu a ni ta a. Tichuan, spin mop kan han sawi fia leh duhna ah chuanin a bucket ah hian mipui tam tak kan buai thin. A bucket ah pakhatna ah chuan a ke hi a ke lian pui mai a, He tia khai a, nawr kual kha kan duh thin. Mahse kha kha a tangkai ber kher lo. Pahnihna leh ah chuanin heta a plastic ni lo khu lai a spin na khu a stainless steel kher tih leh a plastic kher eeh duh ang chi te a bik in stainless steel kher han tih hi kan awm leh thin. Tichuan a plastic quality tlem a han chhah tha leh sial deuh hlek duh kan awm thin. A a tha vek a, a tha ber tluk kha chu awm lo a, amah erawh chu kan han sawi duh chu spin mop ah chuanin i a bucket ah buai suh a tiang ah buai rawh tih hi ni a tiang a a that loh chuan in eng anga bucket changkang spin spin mop plastic bucket quality tha siam pawh ni se a tiang ah a chhiat chuan in tui bucket khai nan bak a hman tlak chuang loh chu vang chuan awm zia awm lo a bucket i dah khawl teuh ang a a tiang in a chhiat san zel ang chin a chu zawng chu ni mai chu chu a ni ta a ni ti chuan in kan han sawi duh ah chuan in I spin maw bik ah hian sawi tak ang khan a tiang a hi pawimawh a, hemi an thir structure piah lamah a chhunga a vir tu mechanism, spiral, nge gear kan ti dawn nge khu miak hu pawimawh em em i khu khu a chhiat chuanin a vir thei tawh loh chuanin eng anga bucket sial changkang gala atanga gala brand a nih emaw prestige brand a nih emaw wonder safe brand a nih emaw eng brand pawh ni se kapa thir stainless steel hlang veka siam pawh ni rawh se maw rangkachak hlanga siam pawh ni rawh se A thira khi a tianga khi a that tawh loh chuanin bucket plastic quality tha tak, tui khaina atana khai hleih theih si lo, hun paih atana uih awm si, khawilaia maw hmun tihnawktu atana hun kual vel leh tui khawlna atana hman mai mai atan bak a tlak loh tih kha kan sawi dawn a ni. Chuvang chuan spin mop i lei chuan a tianga hi a pawimawh ber. Chumi ah chuan a tianga i i zawn duh chuan in a tiang tha i zawn duh chuan stainless steel hlang frame ang hi ni rawh se. Pahnih na chuan in heng ho an nih chuan tlang pui in an spiral spin mechanism a tha a, an steel quality tha zawk bawk heng nen a teh khin chuan a in thlau khawp mai. Hei kan hman chhiat tawh hnu nia hei hi hmana ta tawh kan hman leh a ni a. Hetiang chi hlir hi keini chuan tuna kan sub lai hnu pawh hian kan sub lai thin hman ata tawh kan post hlui te pawh i lo en chuan hetiang a stainless steel thiang hlang hi kan sub lai thin. Hei hi Visa la mi kan lei a ni a, hei spin mop indaih loh vang hianin ih enge a tianga indaih loh vang hianin Visa la mi cheng zahnih leh nge za thum nge kha aw a tiang hlang an zawrh a kha kan lei a, amaherawhchu min chhiatsan hma khawp mai. Chu chu kan han sawi tel leh zeuh duh a, tichuanin. a bucket bik that leh that loh na kan han fiang cheu ngha ngawr aw kan han hmung cheu ngha a bucket ina a pawimawh loh zia chu awle chibai leh a bucket pawimawh loh zia chu tlai hian ni bucket pakhat bucket pahnih bucket pathum pali panga paruk saw lai kila zawk pasarih a awm a hei hi hmanlai chhuak a rarah a ngai a chhuak hmasa pawl mizoram awm hmasa kha ni bucket pasarih awm tiang awm si lo a awm ziah chuan in a tiang in a min chhiaksam tak a bucket -- paih ui awm ting tang si, hman leh dawna hman theih si loh a ni tlangpui a ni. Chu chu a ni ta a ni maw? Chu vang chuanin hmuh theih chuan ngaw rawh a, tui khawl nan mai mai hian kan hmang a, hei hi a tiang tha lo chi kan tih khan ta mahse hman theih nawk nawk rih tho a, hei hei hi a hlui tawn hei a tui ek. a tui ek kan tih hei a rawp chhe ve tawh tui khawl na atana pawh a kan dan hi tun thlengin plastic chhi ni maw plastic chhi ni lo maw a la spin thei vek tho hi a bucket hi chuanin ruah a tui a tam lutuk a a la spin thei vek tho a ni em emaw hei chuanin a inbel lo mai. hetiang kha an ni ta ni maw hei inbel lo ni maw a chhe tlat kulai ku a lu a lu inbel leh inbel lo hi awm ve a nih hi aw hei ah hian hei hian a mil mai thei hei pawh hi a mil lo hei a spin bawk a awm ziah chuan a bucket pawh hi a spin na hi chu inbel hei pawh inbel miah lo hei hi inbel mai thei aw hei hi.

Khatiang khan nihna tlangpuiin ri ta tichuanin in hmuh tak ang khanin bucket pasarih a tiang awm lo maw? Khuta a tiang chhiak a hmuh te pawh kha visal a mite leh a bucket thar a hnua a spin mawp leh a tiang nena kan lei thar min chhiatsan leh ta ang khan tam em em a then phei a rah chi phei kha chu hmana sang kha zanga zaruk tih vela ka nulian ina a lei maw? Ang kha a ni Aizawla an zawrh Online shopping Snapdeal tih te la lar hun lai Flipkart pawh la lar hma rawn chhuah tirh Facebook WhatsApp vel rawn chhuah tirh hun lai bawr vel a mi daih tawh Facebook ah pawh Online shopping la chhuah tak tak hma a mi tawh ni tun thlengin a bucket kha chu kha uluk taka dah that leh englo ni phei che chu A la tha reng ang tikhan pawnah tui khawl nan maw, kawt tleu nan leh eng nge bathroom a hman atan leh hrang hrang atana tleuna atana tui khawl nan kan hmang mai mai ta ni. Maw pai atana ui awm si, dah atana tui khai nan a hman tlak chuang si lo tui khawl nan hnawk deuhin kan dah ta ni. Kha kha a ni. Chuvang chuan a bucket ah hian buai lo la. a ti ang a ni. A nih loh chuanin a bucket a i buai hmasak chuanin bucket i dah khawl teuh ang a ti ang a, a chhiatsan leh ang che. Chuvang chuanin a pawimawh ah chuan a ti ang a, a that chuan a bucket a chu a bucket thei nghawk pawi kan sap lai hi chu a tha chi solid tha khai pawh dawl ang chi kha a ni ta. Tichuan a ke ah hian four wheel mechanism a awm a, chumi kan advertise na bik chu a hran pah in video kan siam hrim hrim ta kan product sap lai bik a chu chumi ah chuan in lo en ang a, khatiang khan ni tih kha kan han sawi tel leh duh a. Chuvang chuanin a tianga hi a pawimawh ber a bucket ah a buai suh anih loh chuanin awmzia a awm lo bucket i dah khawl teuh anga sawi tak ang khan paih atana ui awm si tui khai nana tlak chuang si loh khawilai maw tui khawlna atana dah khawl a dah hnawk teuh bak kha i hma bak a ni dawn lo sum tak tak seng dawn a tin kan sawi leh ang a a bucket-- A chhiat tawh khanin a spin mop tiang a ha lei dawn la, za thum tih bawr vel nia, zanga za ruk vela a bucket nen a lei thar leh hlawk ting tang, han lei leh ting tang si khanin ui awm si kha tiang kual duak khanin a awm dawn ni. Chuvang chuanin kan han sawi duh a chu kha kha spin mop chungchang kan han hrilh fiah duh cheu a ni. A bucket a chu plastic atanga siam a ni a maw, maw kapa thir atanga siam a ni, gold atanga siam a ni a maw, eng atanga siam pawh a ni rawh si a pawi lo, a tianga ber kha a pawimawh a. Maw, chu chu a pawimawh ni. Plastic an nih chuan an tui ek che dawn lo va, an mawih che mai mai dawn lo a. Chuvang chuanin a tiangin a dampui hun chhung kum a tiang hianin kum nga daih ta se a plastic body bucket-a hi chuan kum sawmhnih vela daih daih dawn tho tho. Plastic mai mai atanga siam pawh ni se. Chuvang chuan an che mai mai dawn lo. Chuvang chuanin a bucket nih loin a tianga i buai ang u.